מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף ט ז עמוד ב'. לאמיר הייבן די לעצטע אכט שורות דף ט ז עמוד א'. און מקבלים גרים מן הכרדיים והתרמידים. אונז האבן געהאט די מעשה פון רבי דוסא בן הורקנוס וואס די דריי גדולי הדור זענען געקומען צו אים, און ער האט זיי געזאגט זאלסטו וויסן, דריי זאכן האב איך מקבל געווען בנביאת חגי, און די דריטע זאך איז געווען אז מ'איז מקבל גרים און אקאדיעם און תלמידים. דאס זענען צוויי פארשידענע שטעט, וואס צווישן דארטן איז געווען א ספק, מענטשן וואס האבן געוואוינט דארטן, זענען דאס אלעס אייניקלעך פון ממזרים, מעשה'ס וואס זענען געשען דארט ווי מיר זעען אויפן קומענדיגע עמוד, עפעס איז געווען שמוציגע מעשה'ס דארטן, איז דא א געוואלד פון ממזרים דארטן, און פארדעם הגם זיי אלע פירן זיך אויף גוי'איש, און אז איינער קומט יעצט צו מיך, איך וויל זיך מגייר זיין, קוק איך אים אן אפשר ווי א גוי, זאג איך דיר ניין ניין ניין, דאס זענען נישט קיין גוים, דאס זענען באמת חברה וואס זענען אלע שטאמען פון ממזרים, און פאר דעם זאלסטו וויסן, זיי קענען נישט אריין קומען אין כלל ישראל, און פאר דעם זאלסטו וויסן איך קען נישט מקבל זיין גייערן פון דארטן. און אויף דעם האט ער געזאגט זאלסטו וויסן בנביאות חגי ווייס פון מיר די פלעצער, ס'איז אלעס אקעי, און פאר דעם און מקבלים גייערים אין אקאדיע און וועד תלמידים. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, עיני, איז דאס טאקע אזוי? קוק אהער, והא תני רמי בר יחזקאל, רמי בר יחזקאל האט אונז געזאגט, אין מקבלים גרים מן הכדין, אז ער זאגט מען קען נישט מקבל זיין גרים פון דארטן, מיינט ער האט פארשטאנען, די פלעצער זענען דארטן פול מיט ממזרים, גייען מקבל זיין דארטן מאכט ריזיגע פראבלעמען, און פאר דעם זאלסטו וויסן קענסט נישט מקבל זיין פון דארטן גרים. און פון דעם פרעגט די גמרא וואס טוט זיך דא? אבער רב אשי זאגט רב אשי קרתיהם איתמר. מען רעדט נישט דארטן מיט א דלת קרדיהם, מען רעדט פון א אנדערע שטאט א דריטע שטאט, וואס דאס הייסט קרתיהם, יענע פלאץ איז טאקע א פראבלעם. כדאמרי אינשי ווי מענטשן האבן שוין געוואוסט, קרתיהם פסילים, די מענטשן פון קרתיהם, דארטן איז פראבלעמאטישע מעשות, דארטן קען איך נישט נעמען, אבער קרדיהם מיט א דלת, אה דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, און פאר דעם נביא'ס חגא וואס זאגט אונז קרדיהם, תעמידם, די זענען טאקע יא אקעי, כתיהם, דאס איז נישט אקעי, און דאס איז געווען וואס ער האט דא געזאגט אויבן ביי יחזקאל. וכד' אמר איז דא אנדערע וואס האבן אביסל אנדערש פארשטאנען די גאנצע מעשה, די זעלבע פסק נאר אביסל אנדערש. אז וואס? תני רבי ביי יחזקאל, איי מקבלים גרים מן הכתיהם, איך קען נישט מקבל זיין איך קען נישט מקבל זיין גרים פון כתיהם. מאי לאו היינו כתיהם היינו כדיהם, האב איך געהאט הוה אמינא צו זאגן אה, קרתיים, גרדיים, ס'איז די זעלבע זאך, א ת' פאר ד', דאס קען זיך אויסטוישן, מען רעדט פון די זעלבע זאך, און מען קען נישט מקבל זיין פון דארטן גרים. און אויף דעם זאגט ער ניין, אמר רב אשי לא, קרתיה לחוד וקרדיה לחוד. ס'איז דא קרתיים מיט א ת', וואס פון זיי קען איך טאקע נישט מקבל זיין גרים, מה שאין כן קרדיים מיט א ד', פון דארט קען איך יא מקבל זיין איידעם, נישט איידעם, קען איך יא מקבל זיין גרים, און פון דעם זאלסטו וויסן שטימט עס זייער גוט, און ווי עס איז חגי איז אלעס זייער גוט. און כדאמר אינשי ווי מענטשן האבן שוין געוויסט, קרתיה, פסילה, אז די מענטשן פון קרתיים, זיי זענען אסור מען קען נישט מקבל זיין גרים פון דארטן. ברענגט די גמרא לכאו' א דיין חולקת, רבי יוחנן וסבי' דאמרי טבעי, אין מקבלים גרים מן התעמידים. דאס הייסט, הגם אין ווי איז חגי בעצם געווען אז תעמידים קען איך לכאו' יא נעמען, איז רבי יוחנן מיט סבי' זיי האבן געהאלטן ניין זאלסטו וויסן מען קען נישט מקבל זיין גרים פון דארטן. איין מינוט, קריגן זיי זיך מיט די נביא? קען נישט זיין. נאר וואס מוז זיין אז די נביא איז פאלש אדורכגעקומען, זיי האבן עס אנדערש פארשטאנען, זיי האבן געהאלטן עס קען נישט זיין אז געזאגט אזא סארט נביא. אבער זיי האבן געטאן זאלסטו וויסן די פלעצער זענען פראבלעמאטישע פלעצער, ס'איז געווען דארטן אידן, פראבלעם מיט ממזרים, און אפילו יעצט אז ס'איז דורות שפעטער, איך קען זיי נישט מקבל זיין, און פארדעם זאלסטו וויסן, איין מקבלים גרים אינן התלמידים. נאר אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ומי אמר רבי יוחנן הכי, איז דאס טאקע אזוי אז רבי יוחנן האט געהאלטן די פלעצער זענען פול מיט אידן, דאס מיינט חדרתם ממזרים, דאס מיינט כ'קען זיי נישט אונז מקבל זיין, קוק אהער, ותנן אונז האבן דאך געלערנט א משנה, די משנה אין מסכת נדה, כל הקסמים הבאים מן הריקים טהורים. ווען א מענטש זאל טרעפן א קלייד, א קלייד פון א פרוי, און ס'איז דא דארטן א כרסום, ס'איז דא דארטן א פלעק פון בלוט. די שאלה איז דאס דם נדה צו נישט. איז רבנו האבן גורס געווען זאלסטו וויסן, א יעדע קלייד וואס קומט פון א אידישער פלאץ, די פלאץ קומט פון א אידישער פרוי, און פאר דעם זאלסטו וויסן, די קלייד איז טמא. יעצט די שאלה איז ווען איך גיי צו רעקים, ווי קוק איך אן די שטאט רעקים, איז דאס א אידישע שטאט, איז דאס א גוישע שטאט, פון וועם קומט אזא סארט קלייד? און פון דעם תנא קמא זאגט אונז זאלסטו וויסן, כל הקסומים המבואים מן הריקים, ס'איז טהורים, ס'איז נישט קיין אידישער פלאץ, די קלייד קומט זיכער פון א גוי, א גוי'שע קלייד וואס האט דם אויף זיך, דאס איז נישט מטמא, און פון דעם זאלסטו וויסן עס איז נישט קיין שום פראבלעם. ורבי הידא מטמא, רבי הידא איז זיך חולק און ער זאגט ניין זאלסטו וויסן עס איז יא טמא, מפני שהאיים גיירים, פארוואס? ווייל די מענטשן דארט זענען גרים. איי העסטו מיר פרעגן, קוק אהער, איך זוך דארטן גרים, ווי זע איך אידן דארטן? איך זע גארנישט. תירוץ איז יא ותוהם. המירי דוסם, זענען אפגעפארן פונעם וועג. דאס הייסט אפילו זיי פירן זיך אויף ווי גוים. און אפילו דו קוקסט דיך אום דארט, איך זע נישט קיין איד דארטן. יא יא, ביסט גערעכט, אבער זאלסט וויסן במקור באמת זענען דאס אלע אידן. א איד בלייבט א איד, נישט קיין חילוק ווי טיף ער איז געפאלן, נישט קיין חילוק ווי ער פירט זיך אויף, א איד בלייבט א איד. און פון דעם זאלסטו וויסן די דם וואס דו טרעפסט דא, איז אויף א קלייד פון א איד, הגם ער פירט זיך נישט אויף ווי איד, איז עס סוף כל סוף א איד. און פון דעם זאגט דער אבידה זאלסטו וויסן דאס מטעמים. אבער זאלסטו וויסן מבין האובדג כוכבים טהורים. דאס איז דווקא די שו ת רעקים, האב איך א מחלוקת, ווער זענען די מענטשן דארטן, ווי קוק איך דאס אן, פיין, דאס איז דערקלערט דארטן. אבער ווען עס קומט צו אנדערע שטעט, דאס הייסט, און ער געבט נישט קיין ליסט פון וועלכע שטאט, פשוט בין האובדג כוכבים, דעמאלס זאלסטו וויסן דאס איז טהורים, א גוי'שע קלייד, נישט קיין שום פראבלעם. ואבי נאמבא, און אויף דעם האבן מיר געקלערט און געזאגט, כפסק ותני, דאס הייסט דער פסק וואס די משנה געבט אונז, איז מבין אוהב די כוכבים, און לכאורה דאס מיינט צו זאגן ואפילו מן התענית. וויל אין משנה זאגט מען דארטן, יא, ס'איז דא איין פראבלעם רעיקן, אבער אנדערע פלעצער, אה, אוהב די כוכבים דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. און דאס הייסט לכאו' די שטאט תעמוד איז אינקלודעד אין דעם, פארוואס? ווייל עס איז נישט דא קיין אידן דארטן, אז עס איז נישט דא קיין אידן דארטן מיינסט נישט דא קיין שום פראבלעם, איז פארדעם זאג איך דיר זאלסט וויסן, א שאלה האב איך טאקע אויף רעיקים, אבער אלע אנדערע פלעצער אינקלודינג טאקע תעמוד, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, ס'דרייען זיך נישט קיין אידן דארטן, און פארדעם זאלסטו וויסן, ס'איז קשה וישר, ס'איז נישט מטמא. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן זאגט אונז, זוי סאומרת, די פאקט וואס דו זאגסט מען דארף לגבי די קליידער, אז אלע אנדערע פלעצער חוץ רעקים, רעקים וועל מען אפלאזן פאר די מינוט, אבער אלע אנדערע פלעצער, זיי אייזן אקעי עס נישט מטמא, זוי סאומרת, אה קען איך עס לערנען, דאס הייסט אלע אנדערע פלעצער דרייען זיך נישט קיין אידן דארטן, און אויב אזוי מקבלים גאר מיט תמיד. תמיד איז אינקלודינג אין די אלע אנדערע פלעצער, און פארשטייט זיך אז איך זאג ס'איז טהור מיינט צו זאגן אלע זענען גוים דארטן, פון אנדערע זייטע, פון אנדערע ווערטער מיינסט אויך צו זאגן אז מקבלים גרים מיט תמיד, דאס הייסט ווען נישטא תמיד קען איך יעצט נעמען גרים. דאס הייסט רבי יוחנן לייב זאגט מיר זאלסטו וויסן די פאקט וואס די משנה מאכט נישט קיין חילוק צווישן אנדערע פלעצ ריקים יא אבער אחוץ דעם איז אלעס גוי'איש, אויב אזוי מיינט עס תמיד אויכעט, און פאר דעם קומט אויס פון תמיד קען איך מקבל זיין גרים פון דארטן. און לכאו' איז דאס א שטיקל סתירה וואס מען האט פריער געזען. פון דא זעה איך אז ער האט געהאלטן אלע אנדערע פלעצער חוץ רעיקים אלע אנדערע פלעצער זאלסטו וויסן ס'איז גוישע פלעצער אז ס'מיינט ס'איז גוישע פלעצער קען איך מקבל זיין גייען פון דארטן און פריער האט מיר רבי יוחנן געזאגט זאלסטו וויסן ניין מ'קען נישט מקבל זיין דארטן ער האט עס נישט געזאגט אליינס רבי יוחנן וסבי' ביידע האבן געזאגט אז מקבלים גרים און א תלמידים. איז איימער ניט רבי יוחנן, תלמידים איז יא א פראבלעם נישט קיין פראבלעם. און מיט די אלף זאגסט מען ס'איז א פראבלעם. ע, זיי נישט מקבל גרים. און מיט ביידע זאגסטו א, נישט קיין שום פראבלעם. וואס טוט זיך דא? וויכי תימא איז ממילא וועלן טענה'ן, יא, זאת, ולא איז סבירה ליה. אפשר רבי יוחנן רעכנט אויס, פון די משנה איז טאקע משמע, און פון די משנה וועט אויסקומען אזוי. אבער ער אליינס האלט ניין, תמיד איז א פראבלעם. זאגט די גמרא קען עס נישט זיין. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אליינס האט געזאגט, הלכה כסתם משנה. פשט איז דער פארשטאנען ווען רבי האט געשריבן א משנה אן קיין נאמען, פשט איז דאס איז טאקע דער פסק פון דער משנה, און ווען ער זאגט עפעס א זאך אויפן משנה, פשט איז די משנה דאס איז טאקע דער פסק. און יעצט האב איך א שטיקל סתירה דא. פון איין זייט זעט רבי יוחנן, תעמוד, יא א פראבלעם, דא מבית נס נישט קיין פראבלעם, וואס טוט זיך דא? און פון דעם ענטפערט די גמרא, אמורי אמרוה נ ניסא מחלוקת אמוראים, ווייל לויט רבי יוחנן וואס איז געווען שטות רבי יוחנן? און פון דעם וואס גערעכט טאקע איך האב טאקע א סתירה נאר איך ווייס נישט איינער מויט אויס געטייטש אזוי לפי רבי יוחנן איינער געזאגט אזוי און פון דעם דארף איך דיר זאגן זאלסטו וויסן א מראה עניני ואליבא דרבי יוחנן זאגט די גמרא ווייטער מתעמת מאי טעמא לוי האסט מיר געזאגט אזוי פון די שטאט תעמת אז לאמיר יעצט גיין מיט די מהלך אז מ'קען נישט נעמען פון דארטן לאמיר אביסל בעסער פארשטיין וואס די פראבלעם דארטן איז געווען אין תעמת און אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן, פליגי בה רבי יוחנן וסביון, באמת איז דארטן א מחלוקת צווישן רבי יוחנן און סביון וואס איז געווען די פראבלעם, זאגט אזוי, חד אמר משום עבדא שלמה, וחד אמר משום בנות ירושלים. דאס הייסט אזוי, איך ווייס דארטן, ווי מען האט שוין געזען אויף עמוד א', לפי רבי יוחנן, און די מהלך, האלט ער זאלסטו וויסן טעם איז א פראבלעם, מען קען נישט נעמען דארטן, וועסט נעמען גייען נענענענענ, אידן דרייען זיך דארטן ממז ל, לאז אפ. וואס איז געווען די פראבלעם? ווי קומט אן די פראבלעם דארטן? איז אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן דא צוויי מעשות, קען זיין ס'אויף דאס, קען זיין דאס, און באמת איז דא מחלוקת אויף וואס די מעשה איז געווען. און אויף דעם זאגט ער אזוי, איינער זאגט אלס עבדי שלמה, ווי די עבדי שלמה זענען געווען זייער רייכע מענטשן, און זיי האבן געצווינגען פרויען צו חתונה האבן מיט זיי, ס'איז געווען אלעס אידישע פרויען, איז אלע קינדער וואס קומען ארויס פון דארטן, דאס זענען אלעס אידישע קינדער, נו האט מען געהאלטן ווי די מועט יעצט זאגן, אז ווען א עבד אדער א גוי וואוינט צוזאם מיט א אידישע פרוי, די קינדער וואס קומען אויס ווערן ממזרים. קומט אויס דארטן, די קינד זענען אלע געווארן ממזרים, פאר סאם סארט אוו ריזען זענען זיי אלע אנגעקומען דארט צו תרמב, זיי האבן זיך דארטן געסעטלט, און אויף איינמאל האסטו א ריכטיגע אידישע קאמיוניטי דארטן, וואס פירט זיך אויף גוי'איש ווייל די טאטע איז גוי'איש און אלעס איז געווארן גוי'איש דארטן, אבער אלעס ממזרים. איז יעצט ווילסטו גיין מקבל זיין גרים פון דארטן, האסט א ריזיגע פראבלעם, ברענגסט אריין גרים צו כלל ישראל, זיי קענען נישט חתונה האבן, זיי קענען נישט אריינקומען צו כלל ישראל, און פון דעם זאגט ער זאלסטו וויסן דאס איז די פראבלעם פון תרמב. נאר די גמרא שמועסט עס אויס, די גמרא זאגט, בשלמה למאן דאמר משום עבדי שלמה, אז זיי געווען די רייכע עבדים פון שלמה, זיי האבן אלעס געווען אידישע פרויען, זאל עס קומען אלע ממזרים, האט ער געהאלטן כסא ועובדי כוכבים און בעבד הבא על בת ישראל, א וולד ממזר, זיי האבן שוין אויסגעשמועסט, ווען דער עבד אדער דער גוי זאל וואוינען מיט א אידישע פרוי, די קינדער וואס קומען ארויס זענען אלעס ממזרים, פאר סאם סארט ריזען האבן זיי זיך געסעטלט אויפן תענית, פארשטיי איך טאקע יא, א ריזיגע שווערע פראבלעם, און פאר דעם זאגט ער זיי נישט מקבל פון דארטן קיין מגירים. אלא למאן דאמר משום בנות ירושלים, אבער טאמער זאגסטו מיר עפעס איבער מעשה פון בנות ירושלים, מאי היא, וואס איז געווען דארט די מעשה, פון וואס רעדט מען בכלל? און אויף דעם זאגט די גמרא, פליגי בה רב יוסף ורבנן, ותבעי משמיה דרב אבא בר חנה, חדא מאתרייסא אלפא גברא, ס'איז געווען דארטן צוועלף טויזנט סתם מיליטער, סתם ארמי מענטשן, ושיטה אלפי קשתיה און נאך געווען נאך נאך זעקס טויזענט מענטשן וואס האבן געצויגן אויף א פאלן בויגן, דאס הייסט צוויי סארטן ווייסט נארמאלע סאלדזשערס מיט נאך זעקס טויזענט וואס זיי זענען געווען אין טשארדזש פון די פאלן בויגן, דאס איז געווען זייער דזשאב אין די ארמי. וכדו' אמר איינער זאגט א מעשה געגאנגען אביסל אנדערש אז אין טאוטעל איז געווען תרייסע אלפי גברי און מנאי שיטה אלפי קשתים פון דארטן איז געווען זעקס טויזנט פון די צוועלף נישט צוועלף פלאס זעקס טויזנט נאר עס איז געווען אינגאנצן צוועלף טויזנט און פון די צוועלף איז געווען האלב פון זיי זעקס זענען געווען די וואס האבן געצויגן אויפן פאלן בויגן יעצט בשעה שנכנס די אויפדיגע חורבן להיכל, ווען די גויים זענען אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, אריינגעקומען קיין ירושלים, זיי האבן אנגעהויבן צו פארברענען דעם היכל, איז וואס איז געשען איז, הכל נפנה אל כסף וזהב, פארן זיי האבן געמאכט דעם חורבן, האבן זיי אלע ארויסגענומען די כסף וזהב, והיום, און די צוועלף, אדער די אכצן טויזנט מענטשן, והיום נפנה אל בנות ירושלים, זיי זענען געגאנגען צו די בנות ירושלים, שנאמר, נשים בציון, עני בסילות בארה יהודה, דאס איז די פסוק וואס מען זאגט אין היכל, און דאס איז טאקע געשען דארטן, איז די אלע פרויען זענען געווארן פארגוואלטיגט דורך די אלע מיליטערן, און דורך דעם ווי מען האט שוין פריער געזאגט, א גוי וואס לעבט מיט א אידישע פרוי קומט ארויס א קינד, די קינד איז א ממזר, און ווייטער, פאר סאם סארט אוו ריזען זענען די קינדער אנגעקומען אלע צו תרמד, און איינמאל זיי זענען תרמד, איז ווייטער דרייען זיך דארטן טויזענטער פון טויזענטער פון קינדער, וואס ווייטער איז גארנישט קיין שומר תורה מצוות און גארנישט נישט, אבער באמת איז אלעס אידישע קינדער ווייל די מאמעס זענען אלעס געווען אידן, און איך האב דא אלעס פול מיט ממזרים, און פון דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, איי מקבלים גר מיט תרמית, נעם נישט קיין ממזרים פון, נעם נישט קיין קינדער פון דארטן, נעם נישט קיין גרים פון דארטן, דו האסט נישט קיין אהנונג וועם דו האנדלסט, און פון דעם זאלסטו וויסן, איז דאס אסור. ס'איז סיי די מעשה געווען מיט די עבדי שלמה, סיי צו די מעשה איז דא געווען וועגן די מיליטער, דאס איז אקעפ אן די מעשה, פון וועכע סארט קינדער רעדט מען, פון די מענטשן זענען געווען אין די שטאט תרמית, און פון דעם, די וואס האט געהאלטן ס'איז א פראבלעם, די מעשות, דאס זענען געווען די פראבלעם. אמר רבי שמואל בר נחמני, זאגט רבי שמואל בר נחמני, זאלסטו וויסן, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יונתן, פסוק זה עשה העולם אמרו, דאס הייסט מען האט פריער דערמאנט א אינטערעסאנטע פסוק וואס יעדער איינער קען, נער הייתי גם זקנתי, דאס הייסט, רבי דוסא בן הורקנוס האט פריער דערמאנט דעם פסוק, און האט זיך גרויס געהאלטן, ווי ער זעט יעצט דעם זון, פריער האט ער געהאט א חבר וואס ער האט געקענט, יעצט קען ער דעם זון, דאס איז געווען מיט רבי אלעזר בן עזריה, און יעצט זאגט די גמרא, לאמיר אביסל צונעמען דעם פסוק, וואס איז די מקור פון דעם פסוק? ווער האט עס געזאגט? און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, סר העולם אמרו, דאס מיינט דער מלאך וואס ער איז אין טשארזש פון די וועלט, אז ער פירט אויס די שליחות פון דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט דעם פסוק. וואס הייסט? זאגט ער אזוי, ווי ווייס איך? ווייל אילאי מקודשא בריך הוא, אויב וועסטו זאגן דער אייבערשטער אליינס האט עס געזאגט, מי עיקר זקנה כמי, איז דען דא עפעס א זקנה פאר'ן אייבערשטן? וואס הייסט גמזו קנתי? וואס איז די גמזו קנתי? פאסט דאך נישט. ואילו דוד אמר ע, וועסטו זאגן אה, די פסוק איז אין תהלים, דוד המלך האט עס געזאגט, פרעג איך דיר מי קשש כי לה', איז דער עפעס געווארן אזוי אלט? דוד איז סך הכל געווארן זיבעציג יאר אלט. און ער זאגט כי לנער איסתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, כ'האב קיינמאל נישט געזען דער צדיק אז ער איז געווארן אפגעלאזט כו'. וואס? אין די אלע זיבציג יאר דאס עפעס אזא גרויסע חידוש? האסט נישט געזען? פיין, דו האסט דאך נאר געלעבט זיבציג יאר. ממילא וואס איז די גרויסע חידוש פון דעם פסוק? אה, אלא מאי מוז דאך זיין, שמע מינה מען רעדט פון דא שר העולם אמרו דער שר פון דער וועלט וואס הערשט אין דא איז א בריאת העולם, און ער האט אויסגעפירט אלע שליחות פונעם אייבערשטן, און ער קען זאגן נער הייתי, אבער גם זקנתי, און איך האב שוין טאקע געזען אסאך דורך מיין עקזיסטענס, די אלע שליחות'ן וואס איך האב געהאט צו מאכן, זאלסטו וויסן, קיינמאל נישט ולא ראיתי צדיק נעזב, און דאס איז טאקע די גדלות וואס ער זאגט אויפן אייבערשטן. ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, נאך א מימרא פון אים, מאי דכסיב, ידו פרס צו על כל מחמדהו, זאגט ער זע עמון און מואב, דאס באציט זיך אויף עמון און מואב, ואתו בשעה שנכנסו יהודי גחובים להיכל ווען ס'איז אריינגעגאנגען די עובדי גחובים אין היכל, הכל נפנה אל כסף וזהב, והיום, און עמון און מואב, דאס הייסט קינדער אייניקלעך פון זיי, זיי האבן אלע געוואוינט אין בבל, אבער דאך זענען געווען קינדער און אייניקלעך פון זיי, הוויהם נפני על ספר תורה, זיי האבן זיך געוואנדן צו די ספר תורה, אמרו זיי האבן געזאגט, זה שכתוב בו, דאס איז די תורה וואס שטייט אין דעם לא יבוא עמוני מואבי בקהל השם, ישרף אויף באש, דאס דארף מען יעצט גיין פארברענען. וואס הייסט ס'איז א מורא'דיגע בושה פאר אונז, מען דערמאנט אונזערע זיידעס וואס זיי האבן פאלש געטון צו כלל ישראל, דאס דארף מען אויסראטן, האבן זיי גענומען די הייליגע ספר תורה וואס איז געווען אין די אזהרה אינעווייניג, די באקאנטע ספר תורה פון עזרא, וואס יעדער האט זיך געלערנט פון דעם, האט אייביג נאכגעקוקט וואס איז געשטאנען דארטן, האבן זיי גענומען די ספר תורה צו פארברענען, פארוואס ווייל דאס איז די תורה וואס שטייט אינעווייניג, לא יבא עמוני אם מה יביא בי קהל השם. ברענגט ער נאך א פסוק, ציווה השם אל יעקב סביביו צרף, דאס הייסט כאילו האט דער אייבישטער געזאגט פאר די נעישאנס, זאלסטו וויסן אז אפילו אין גלות זיי העלן אויך דיפרעסן כלל ישראל, איז האבן הרב זאגט הרב כגון הימניא לפעם נהר, די מענטשן וואס האבן געוואוינט דארט אין הימניא, דארט לעבן די וואסער, וואס דארטן זיי האבן אסאך געליטן פון די גוים, ווייטער דאס איז כלי צבא שם אז אפילו מיט זיינע גלות וועלן זיי אייביג נאך אפרעסן, עס וועט אייביג זיין אזעלכע וואס פרעסן אויף כלל ישראל, האסט עס טאקע דארטן, וואס דאס איז טאקע געשען דארטן אויף יענעם פלאץ.